Soragymyz şu bolsun. Her bir n sany element berýär diýeli. N sany elementiň her bir element üçin şeýle bir C tapmagyny isleýän. i-den kiçi bolsun, maksimum C tapmagyny isleýän. i-den kiçi bolsun, a-nyň C-si hem a-nyň i-sinden uly bolsun. Ýagny çepindäki Iň ýakyn özünden uly san. Muny ýene-de ýaňky ýaly segment tree ýa-da başga ideýalar bilen çözüp bileris. Ýöne biziň etmek isleýän zadymyz ON-e çözmek elmydama görşüňiz ýaly. ON-e çözmek hem Eger ýani oýunda uzyn uzyn kodlaryňa ýetirekdirýän bolsa çözmerdik ýöne hem oýun berýän bolsa hemem gysgaçyk ýazdyrýan ýazylan bir trik bar bolsa hökman ýa-da şony ulanjak bolýar hem çalt hemem ýazyp kodlama maňta şonuň üçin stack ideýasy gelýär bärde ýaňky ulanan tehnikamyzdan bir üýtgeşiklik ýok ýani näme diýjek bolýan şu wagt her elementden özüne ýakyn iň ýakyn

Nädip aýyrsak? Mundan soňky jikme-jik elementleriň özünden uly element gözlän ýagdaýynda hökmany ýagdaýda meselem ondan kiçili sanlaryň hemmesi ony görkezer, meň iň ýakyn özümden uly element diýip. Emma ondan uly elementleriň hiç birem sekiz, iki, üçe menden ulydyk görkezmez, sebäbi on olardanam uly. Onuň üçin şulary pozmagyň hiç bir zyýany ýok bolýar haçanda şu Däki şu ýerdäki elementleriň eýýäm J-lerini tapamdan soňra indiki täze elementlerde şu tarapdakylar üçin 8 2 3 pozmagyň peýdasy ýok. Pozmagyň hiç bir diýeni ýok. Onun üçin bir sany ýene-de stack alsak bu gerek. Stackde näme edip bileris? Stack'in soňundaky elemente serederis. Haçana täze element 10 gelen ýagdaýynda. Soňundaky element 3 diýeli. 3-den men uly bolsam we deň bolsam, Şu elementi aýryp bilerin. Tä indi mundan soň geljek elementiňem öt meni uly diýip görkezip biler, tä menden kiçi sen. We men üçin hem bir peýdasy ýok. Ýagny mendenem uly-la sen, ondanam uly-la. Onuň üçin üç arkan aýyraryn, ikinem aýyraryn. Haçanda özümde uly san tapamda şu taýda duraryn men we diýerin onyň J-si, ýagny şu i-iň J-si şu taýdaky tutan elementim on bir diýerin. Şoň pozisiýony. We ony ýaňky ýaly tuş ederin. Indikide on ýylyndan soňra spermiň ýagdaýy on bir on şeklinde üýtgär. Ýanynda-da indeksleri bar. Meselem, muňky i, muňkam i bir bolsun, ýa-da j bolsun, başga k bolsun. Indikide meselem üç gelin bolsady, üç gelin bolsa üç. Diýerdi, Menden uly iň ýakyn element on diýip, gönüşiň indeksini görkezerdi öz cähdi edip we istägi goşulardy. Istägimiziň täze bölegi bolardy üç. Bu görşümiz ýaly azalýan tertipde saklaýan ýerimizäm istäkde. Haçanda bäş gelen ýagdaýynda onda arkaýynlyk bilen üç bolup biler. Sebäbi üç menden uly däl birinjiden we menden soň geljek elementler üçin hem üç hiç hili uly bolmaýar, bäş bolýar sebäbi. We haçan özüne uly element tapanda durýar 5 we şeýdibem şu duran ýerindäki eýleme topunyň indeksi 1000 jm bolýar diýär. Muň kodlamasyny ýazyp bileris gysgaça. Bir sany stegimiz bar diýdik. Içinde pair şeklini aldyk. Adyny da st diýeli. Görşüňiz ýaly, ilkinji elementiň öwünde hiç bir element ýok. Ýa-da käbir element bar, öwündäkine hem biz kiçi diýeýin. Onda biz näme çykarmaly? J-miz onda minus bir diýip. Ýa-da J-miz onda nol diýip bileris. J-miziň onda nol bolmasy üçin isleseňiz aslynda ştada infinitiw aýaly göz öňünde tutip bileris. Onuň üçin hemme bir element hökmany ýa-da bir jähti bozar ýaly. Ilki başda nolunjy indeksde infinity duran ýaly pikirlenip bileris. Onuň üçin stegme başlan ýagdaýynda make pair infinity nol şeklinde goşup bilen. Infinity de uly baha berip bileris. Şeklinde make pair define edelim. Okay. Elementler gelýär diýişimiz ýaly. Istägiň boş däl bolan ýagdaýynda hem-de istägiň first, ýagny men value-sy menden kiçi we deň bolan ýagdaýynda pop etýän.

Munuň linear size-na işle taýýarlapda işlemji ýasaddyk. Muny şu meýdesini sagyndaky iň ulyny tapyp bilersiňiz. Isleseňiz sagyndaky özünden kiçi element tapyp bilersiňiz, iň ýakyn. Şekilini türewlerine öz applikationlaryňyza görä üýtgetip bilersiňiz.